F'dawk is-snin, meta bdejt ngħallem f'Belt Twelidi, iltqajt ma' ħabib li għożżejtu ħafna għax kellu l-istess ħerqa għat-tagħlim bħali. Kien daqsi fil-għomor u fl-aħjar ta' żgħożitu bħali. Kbirna flimkien fi tfulitna. Morna fi skola waħda u konna nissieħbu fil-logħob. Fi ċkunitna ma kienx ħabib tiegħi daqskemm meta rġajna ltqajna. U anqas wara li ltqajna ma tnisslet bejnietna dik li hi ħbiberija tassew għax ma tkunx ħbiberija tassew ħlief meta int biha tgħaqqad bejniethom lil dawk li jintrabtu miegħek bl-imħabba li ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna. Madankollu, kienet ħbiberija mill-oħla għalija Iżjed u iżjed għax it-tnej kellna l-istess xeħtiet. F'sogħżitu, kien iħaddan il-fidi vera, għad li ma kienx sħiħ għal kollox fiha. Jien warrabtu minnha u waqqajtu fil-ħażen tal-ħrejjef superstizzjużi li minħabba fihom bekkejt lil ommi. Dak il-bniedem sar bħali, moħħu mimli bil-għelt u jien ma stajtx ngħaddi mingħajru. U ara, inti ġrejt wara dawk li ħarbu minnek, o Alla, li titħallas imma li f'ħin wieħed inti l-għajn ta' kull ħniena li b'ħafna modi tal-għaġeb treġġagħna lura għandek. Ara, inti ħtaft lil dak il-bniedem minn din il-ħajja wara bil-kemm sena li sar ħabib tiegħi. Ħelu aktar miħlewwiet kollha li doqt f'ħajti f'dak iż-żmien. Min jista' waħdu jgħodd l-għemejjel tiegħek ta' tifħir li wieħed iġarrab waħdu fih innifsu? Int x'għamilt, Alla tiegħi, f'dawk il-jiem? Kemm tassew ħadd ma jista' jgħarbel il-ġudizzji tiegħek mill-qiegħ. Dam ħafna mixħut, jaħraq bid-deni u mitluf, bil-għaraq tal-mewt fuq ġbinu. Meta qatgħu qalbhom minnu, għamduh bla ma kien jaf. Jien ma ħabbiltx rasi. Għax stennejt li l-ispirtu tiegħu jibqa' sħiħ fil-fehmiet li ħa mingħandi u mhux f'dak li sar fuq ġismu meta ma kienx f'sensih. Iżda ġara kollox bil-maqlub ta' dak li ħsibt jien. Qaleb għall-aħjar u ħeles mill-periklu. Billi jien ma kontx nitqanqal minn ħdejh għax konna marbutin ħafna bejnietna. Wara ftit stajt inkellmu u hu wkoll felaħ ikellimni. Minnufih qbadt niċċajta quddiemu stess bil-magħmudija li tawh waqt li kien mitluf għalkollox minn moħħu u s-sensi tiegħu. Stennejtu se jidħaq miegħi, imma kien diġà sar jaf li għammduh. Hu ħares biċ-ċir għalejja, qisni kont xi għadu tiegħu, u b'sinċerità tal-għaġeb, li ma stennejthiex minnu, wissieni biex ma nżidx ngħidlu ħwejjeġ bħal dawk jekk irrid nibqa' ħabib tiegħu. Jien amblajt u tħawwadt, iżda ma wrejtu xejn. Ħallejt għal meta jerġa' jieħu saħħtu u jiġi f'tiegħu għal kollox biex inkun nista' nitħaddet miegħu kif irrid. Imma inħataf 'il bogħod mill-ġenn tiegħi, biex inti żżommuli ħdejk għall-faraġ tiegħi. Ftit jiem wara, waqt li jien kont barra, reġa' telgħalu d-deni u miet. In-niket firixli dalma fuq qalbi. Inħares fejn inħares, kont nilmaħ il-mewt. Belt twelidi saret martirju għalija. Dar missieri imtlietli bi dwejjaq li ma bħalhom. Kulma konna naqsmu flimkien bejnietna, mingħajru sar iċarratli qalbi bis-sħiħ. Għajnejja kienu jfittxuh kullimkien, imma għalxejn. U bdejt nobgħod dak kollu li kien mingħajru. Ħadd iżjed ma seta' jgħidli, Ara, ma jdumx ma jiġi, kif kienu jgħiduli f'ħajtu meta kien ikun barra. Sirt kwistjoni kbira għalija nnifsi. Kont nistaqsi lil ruħi l-għala kienet imnikkta u qiegħda tħawwadni daqshekk u qatt ma għarfet tweġibni. Jekk ngħidilha it-tama f'Alla, ma kinitx tisma' minni. U bir-raġun. Għax il-bniedem mil-għeżeż li tilfet kien aħjar u iżjed tassew minn dak il-fantażma li kont nuriha biex tittama fih. Id-dmugħ biss kien ħelu għalija. U ħa post ħabibi fost il-ħwejjeġ ta' faraġ għal ruħi. U issa, Mulej, dan kollu għadda u l-ġerħa ta' qalbi għalqet biż-żmien. Nista' nisma' minn għandek li int il-verità. Nista' nressaq il-widnejn ta' qalbi qrib fommok biex tgħidli l-għala dmugħ u ħelu għall-imsejknin. Forsi int għad li tinsab kullimkien, warrabt il-miżerja tagħna 'l bogħod minnek. U waqt li inti tibqa' fik innifsek, aħna nibqgħu nixxejru skont it-tiġrib tagħna? U madankollu, jekk ma nsemmulekx il-biki tagħna f'widnejk, ma jibqa' xejn mit-tama tagħna. X'inhi mela r-raġuni li mill-imrar tal-ħajja niġbru frott ħelu tal-fiq u biki u tnegħid u tinwieh? Il-kawża ta' din il-ħlewwa hi forsi t-tama li inti tisma' dan kollu? Hekk tabilħaqq jiġri fit-talb. Għax hu mqanqal mix-xewqa li jasal quddiemek. Imma nista' forsi ngħid li dan ġara wkoll fit-tbatija tat-telfa u n-niket li ġarrabt f'dawk il-jiem? Għax jien la kont nittama u lanqas nitlob bid-dmugħ f'għajnejja li nerġa' narah ħaj, imma kont biss insofri u nibki. Kien fini ħasra u tlift il-hena tiegħi. Jew forsi l-biki fih l-imrar tiegħu imma jserraħna mit-togħma qarsa ta' dak li fl-imgħoddi kien jhennina u mbagħad stmerrejnieh. Għalfejn qiegħed ingħid dan kollu? Issa mhux żmien li noqgħod nistaqsik imma li nagħmillek l-istqarrijiet tiegħi. Kont bniedem imsejken. U miskinu kull min jintrabat bl-imħabba mal-ħwejjeġ tal-art għax itertaq qalbu jekk jitlifhom. Imbagħad jintebaħ bil-qagħda msejkna li fiha jsib ruħu. Anzi, li kien jinsab fiha sa minn qabel ma tilifhom. Dan hu li ġrali f'dik il-ħabta. Kont nibki biki taqsim il-qalb u nsib is-serħ tiegħi f'dan l-imrar. Kont hekk imsejken li l-istess ħajti msejkna kienet eżes għalija minn dak il-ħabib. Xtaqt inbiddilha. Iżda ma ridtx nitlef lilha minfloku. Jingħad, jekk mhux ħrafa, li Oreste u Pilade bejniethom xtaqu li għall-inqas imutu flimkien, għax għalihom kien agħar mill-mewt jekk ma jgħixux flimkien. Ma nafx kontx lest biex nagħmel hekk jien ukoll ma' ħabibi. Ġewwa fija ħassejt xi ħaġa bil-maqlub ħafna ta' dan. Ma nafx infisser x'kienet. Il-ħajja kienet iddejjaqni bis-sħiħ. Imma f'ħin wieħed il-mewt kienet tbeżżagħni. Naħseb li aktar ma kont inħobbu, aktar sirt nobgħod il-mewt li serqituli u nibża' minnha qisha xi għadu mill-eħrex. Deherli li ladarba setgħet taħtaf lilu, fi żmien qasir kienet se taħtaf lil kulħadd. Dan hu sewwa sew li ħassejt niftakar. Ara qalbi, Alla tiegħi, ara x'hemm ġewwa fiha. Ħares lejn tifkirieti, tama tiegħi, Int li tnaddafni mill-ħmieġ ta' ħsus bħal dawn, li ddawwarli għajnejja lejk u taqlagħli riġlejja mix-xbiek. Kont nistagħġeb kif il-bnedmin l-oħra jibqgħu ħajjin ladarba miet dak li għalija kien hekk għażiż, qisu mhu se jmut qatt, u iżjed kont nistagħġeb kif wara mewtu stajt nibqa' ħaj Jien, li kont hu ieħor. Sewwa qal wieħed fuq ħabibu meta qal li hu nofs ruħu. Jien kont inħoss li ruħi u ruħu kienu ruħ waħda f'żewġ iġsma. Għalhekk stmerrejt il-ħajja għax ma ridtx ngħixha bin-nofs. U jista' jkun li għalhekk ukoll bżajt immut, biex dak li ħabbejt ħafna ma jmutx kollu kemm hu. Kemm hu iblah min ma jafx iħobb lill-bniedem ta' bniedem li hu! Kemm hu bla moħħ min ma jilqax bis-sabar lill-bniedem talli hu! Hekk Kont jien f'dak iż-żmien, u minħabba f'hekk kont nisħon, nitniegħed, nibki u nitħawwad, u la stajt insib kwiet u lanqas seħħ li nifhem. Kont inġorr ġewwa fija ruħ imbiċċra b'demm ma jċarċar, ruħ li ma felħetx tissaportini nġorrha u mkien ma sibt fejn inqiegħda. Ma stajtx insibilha fejn tistrieħ, la fl-imsaġar sbieħ, la fil-logħob jew fl-għana, la fil-ġonna mfewħa, la fl-ikliet kbar, la fil-hena ta' dari u sotti, u lanqas fil-kotba u l-poeżija. Kollox kien ikexkixha sad-dawl tal-jum u kienet tistkerrah u tobgħod dak kollu li ma kienx ħabibi minbarra t-tnegħid u l-biki għax f'dawn biss kienet issib ftit mistrieħ. U meta tieqaf mit-tnegħid u l-biki kienet ittaqqalni bi dwejjaq liema bħalhom. Kont naf, Mulej, li kien imissni nerfagħha lejk biex tfejjaqhieli. Imma dan la ridt u lanqas stajt nagħmlu, iżjed u iżjed għax jien u naħseb fik ma kontx inġibek f'moħħi bħala ħaġa sħiħa u soda. Moħħi kien jara mhux lilek iżda l-frugħa ta' fantażma. L-iżball tiegħi kien l-Alla tiegħi. U meta kont nipprova nqiegħed lil ruħi fi ħdanu biex tistrieħ, kienet tibqa' nieżla fil-vojt u terġa' tinxteħet fuqi. U hekk bqajt, għalija nnifsi, rokna ta' dwejjaq li la stajt nibqa' fiha u lanqas stajt noħroġ minnha. Fejn setgħet qalbi taħrab minn qalbi? Fejn stajt naħrab minni nnifsi? Kif stajt ma nimxix warajja stess? iżda ħrabt minn belt twelidi. B'hekk, għall-inqas għajnejja setgħu inqas minn qabel ifittxu lil ħabibi fejn ma kinux imdorrijin jarawh. U minn Tagaste mort f'Kartaġni. Iż-żmien la jieħu btala u lanqas jibqa' għaddej fil-għażż minn quddiem is-sensi tagħna. Hu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb fir-ruħ. Kien jiġi kuljum u jibqa' għaddej, u kull darba li jiġi u jgħaddi kien inissidli tamiet ġodda u jġibli tifkiriet oħra. Qajla qajl reġa' fetaħli t-triqat tal-pjaċiri li mgħoddija, u dawn daħlu minflok in-niket tiegħi. Iżda mbagħad ġie fuqi mhux niket ġdid, imma kawżi ta' ħafna niket ieħor. In-niket ta' mewt ħabibi kien nifidli qalbi b'ħeffa kbira. Imma x'kienet il-kawża jekk mhux għax sawwabt lil ruħi fuq ir-ramel billi bniedem li jmut ħabbejtu qisu mhu se jmut qatt. Il-faraġ li sibt minn ħbiebi l-oħra kien iserraħni u jsaħħaħni ħafna tabilħaqq. Flimkien magħhom kont inxerred imħabbti fuq dak kollu li ħabbejt minflokok. Fuq il-ħrafa ta' qerq li ma bħalu, dak il-gideb bla tarf li bit-tmellis ħajjen tiegħu kien iġiegħel lil widnejna jikluna u jħassrilna moħħna. Imma dik il-ħrafa ma kinitx tintemli mal-mewt ta' xi ħadd minn ħbiebi. Kien hemm ukoll ħwejjeġ oħra jorbtuni iżjed magħhom. it-taħdit u d-daħq bejnietna. Ir-rispett ħlejju lejn xulxin, il-qari flimkien ta' kotba li jogħġbu, iċ-ċajt flimkien u l-mogħdija taż-żmien bejnietna, xi drabi nuqqas ċkejken ta' ftehim bla ebda mibegħda bħal meta wieħed jeħodha miegħu nnifsu. Il-ħafna qbil bejnietna li naslu għalih permezz tal-istess nuqqas rari ħafna ta' ftehim. It-tagħlim lil xulxin jew minn xulxin. Ix-xewqa bla sabar għal ħbieb imbegħda. Il-merħba ferrieħa li nagħtuhom meta jerġgħu lura fostna. Dawn, flimkien ma' sinjali oħra bħalhom, ħerġin minn qlub li jħobbu u jinħabbu u mfissrin permezz tal-fomm, l-ilsien, il-għajnejn u elf tqanqila oħra mill-oħla, kienu qishom ġamar idewbilna l-erwieħ tagħna u minn ħafna rwieħ isawwar waħda biss. Dan hu li jinħabb fil-ħbieb. U jinħabb hekk li l-kuxjenza tniggiżna jekk ma nroddux imħabba b'imħabba bejnietna. Bla ma nitolbu xejn wieħed mill-ieħor ħlief xhieda ta' ħbiberija. Minn hawn ġej in-niket meta jmut ħabib, id-dalma tat-tbatija il-bidla tal-ħlewwa fi mrar għal qalb magħsura, u l-mewt ta' min jibqa' ħaj minħabba l-ħajja mitlufa ta' min imut. Hieni min iħobb lilek, min iħobb lill-ħabib fik u lill-għadu minħabba fik. Ma jitlef ebda għażiż dak biss li għalih kulħadd hu għażiż. f'min ma jista' jintilef qatt. U min ma jista' jintilef qatt ħlief Alla tagħna? Alla li għamel is-sema u l-art u jimliehom għax ħalaqhom billi mliehom. Lilek ħadd ma jitilfek ħlief dak li jitilqek. u fejn imur jew fejn jaħrab min jitilqek. Jaħrab mis-sliem tiegħek u jaqa' fil-għadab tiegħek. Hemm x'imkien fejn ma jsibx il-liġi tiegħek għall-piena tiegħu? U l-liġi tiegħek hija l-verità. U l-verità hija int. Alla tal-eżerċti, reġġagħna għal li konna, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ir-ruħ tal-bniedem iddur fejn iddur, kullimkien barra minnek, teħel fit-tbatijiet anki jekk tintrabat ma' sbuħijiet barranin għalik u għaliha nfisha. għax dawn ma huma sbuħijiet xejn jekk mhumiex ġejjin minnek. Ifiġġu u jgħosfru. Ifiġġu u donnhom jibdew jeżistu. Jikbru sa ma jilħqu l-għomor tagħhom. Imbagħad jiqdiemu u jintemmu. Mhux kollha jiqdiemu. iżda lkoll li jintemmu. Mela meta jidhru u jibdew ifittxu l-eżistenza tagħhom, aktar ma jikbru malajr biex isiru jeżistu, aktar iħaffu lejn it-tmiem tal-eżistenza tagħhom. Sa hawn biss jistgħu jaslu, u int daqshekk biss tajthom Għaliex huma, minn dawk il-ħwejjeġ li ma jeżistux kollha kemm huma f'ħin wieħed, iżda jintemmu, u jiġu oħrajn minflokhom, u hekk ilkoll isawru l-univers bħala biċċiet minnu. L-istess jingħad mid-diskors tagħna. Isir permezz ta' ħafna ħsejjes, wieħed wara l-ieħor. Ma jkunx diskors sħiħ jekk kelma wara li titlissen ma tibqax għaddejja biex oħra titlissen flokha. Ħadd faħħrek ruħi għal dawk il-ħwejjeġ Alla li ħlaqt kollox. Basta ma teħilx magħhom bil-kolla tal-imħabba permezz tas-sensi tal-ġisem. Huma jgħaddu u jibqgħu sejrin lejn it-tmiem tagħhom. Iżda b'ġibdiet moqżieża jagħmlu ħsara kbira lir-ruħ. Għaliex hi tixtieq tkun fil-ħwejjeġ li tħobb u jogħġobha tistrieħ fosthom. Imma fosthom ma ssibx fejn tistrieħ għax huma ma jieqfu qatt. Jaħarbu U min jista' jilħaqhom bis-sensi tal-ġisem? Min jista' jaqbadhom imqar meta jkunu fil-qrib? Is-sensi tal-ġisem jaħdmu bil-mod għax huma tal-ġisem. Hekk huma magħmula. U dan hu biżżejjed biex jintlaħaq il-ħsieb li ssawru għalih. iżda mhumiex biżżejjed biex iwaqqfu dak li jkun għaddej mill-bidu tiegħu sa tmiemu. Fil-Kelma tiegħek, li permezz tagħha saru, jisimgħu xi jgħidilhom minn hawn sa hawn. Tkunx fierħa ruħ tiegħi, u la ttarraxx il-widna ta' qalbek bil-ħsejjes tal-frugħa tiegħek. Isma' int ukoll, il-Kelma nfisha qiegħda ssejjaħlek biex terġa' lura. Il-post tal-kwiet li ma jitħassarx huwa dak fejn ħadd ma jwarrab l-imħabba jekk hi ma twarrabx. Ara, dawk il-ħwejjeġ jgħaddu biex jiġu oħrajn minn flokom. U hekk l-univers ta' hawn iseħħ permezz ta' kull biċċa minnu. Huwa jien se nwarrab minn ximkien. Tgħid il-kelma ta' Alla. għammar fiha, Ruħ Tiegħi, u ħalli f'idejha kulma ġiek minnha. Int li qiegħda tħossok mifnija mill-qerq. Ħalli f'idejn il-verità kulma ġiek mill-verità u ma titlef xejn. Kulma tħassarlek, jerġa' jissaħħaħ. Kulma sar dgħajjef, fik, jerġa' jiġi f'sikktu. Kulma tħeddel fik, jerġa' jieqaf u jiġġedded, jintrabat miegħek bla ma jġorrok 'l isfel miegħu, u jibqa' wieqaf miegħek ħdejn Alla li hu sod u jibqa' għal dejjem. Ilgħala fi ħżunitek trid timxi wara l-ġisem tiegħek? Ħalli lilu jdur u jimxi warajk. Kull meta tħoss xi ħaġa permezz tal-ġisem, tkun qiegħda tħoss biċċa waħda biss minnha. U ma tarafiex sħiħa kif inhi. Għad li l-biċċiet jogħġbuk ukoll. Li kieku kull sens ta' ġismek seta' jifhem is-sħiħ kollu kemm hu u ma kienx bħalma hu issa b'kastig tiegħek, jiġifieri jwassal għal biċċa waħda biss u mhux iżjed, Kieku int kont tkun trid li l-ħwejjeġ kollha li jeżistu bħalissa jibqgħu għaddejjin biex tgawdihom aħjar ilkoll flimkien. Bl-istess sens ta' ġismek, inti tisma' kulma ngħidu u żgur ma tridx li s-sillabi jżommu weqfin, imma tridhom jibqgħu għaddejjin biex jiġu oħrajn minflokhom. hekk li tisma' d-diskors sħiħ. L-istess il-biċċiet li jagħmlu ħaġa waħda sħiħa ma jistgħux jeżistu lkoll f'ħin wieħed biex isawruha. Dejjem hekk jiġri. Li kieku l-biċċiet setgħu jaqgħu kollha taħt is-sens f'ħin wieħed, kieku kienu jintogħġbu, jintogħġbu aktar ilkoll flimkien milli kull waħda għaliha. Wisq aħjar minn dawn il-ħwejjeġ hu min għamilhom, u dan hu Alla tagħna, li ma jgħaddi qatt għaliex xejn ma jiġi minfloku.